Andũ nĩ mendete maũndũ mega, mũtũrĩre mwega, no nĩ harĩ handũ hakinyaga mũndũ agakorwo nĩ mũrwaru, na ici nĩ indo igĩrĩ, he hĩndĩ ĩrĩa ũkoragwo na ũgima wa mwĩrĩ, na he hĩndĩ ĩrĩa ũkoragwo wĩ mũrwaru. Hĩndĩ ĩrĩa ũkoragwo wĩ mũrwaru rĩ, ndũkanauge atĩ ta ũrĩa andũ angĩ maugaga atĩ nĩ caitani, tondũ caitani gũtirĩ kĩndũ arĩ, na caitani ndakoragwo na hinya o wothe. Ngai nĩwe mwene indo ciothe iria ciĩ gũkũ thĩ na ciĩ kũrĩa igũrũ. No Ngai agatwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩtheru rĩa Korani, Wa-lanabluukum, Wa-lanabluukum, Bisharri wal khairi fitna. Ngai nĩ egũtũhe magerio, nĩ egũtũhe magerio ma maũndũ, either maũndũ marĩa mega na maũndũ marĩa tuonaga tarĩ moru, na ici ciothe, magerio-inĩ maya nĩguo ũkoraga he mũrimũ, ona hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũhe indo nyingĩ ũkamenya no magerio. Fitna, fitna ni ibtilaan ni magerio, wa ilaina turjaun, no Ngai agacoka agatwĩra atĩrĩ, maũndũ marĩa mothe warĩ namo gũkũ thĩ rĩ, ũgakora mũndũ nĩatiga nyũmba yake ĩrĩa njega araikaraga, gĩtanda gĩake, agatiga kĩrĩa gĩothe arahũthĩraga kana ararĩ na ararĩ na gĩthomo kĩnene mũno ũgakora gĩthomo kĩu gĩtiramũteithia. Ona akorwo nĩ aratwarithagia ngari ũgakora driving licence yake ĩrĩa ararĩ nayo ndĩramũteithia. Ũgakora gũtirĩ kĩndũ ona kĩ kĩngĩhota kũmũteithia. Akarutwo harĩa arakomaga gatanda-inĩ kega, gakari karĩa gake arathiaga nako, agatwarwo tĩri-inĩ, tondũ nĩho Ngai augĩte Minha khalaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Akauga twombirwo na tĩri na tũgacoka tĩri-inĩ, na mũthenya wa mũico tũkarĩkia kuma kĩ? o tĩri-inĩ ũcio. Qala ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas agatwĩra atĩrĩrĩ, nabtalikum bishidda warraha, atĩ Ngai nĩ aheaga andũ magerio, na magerio maya amaheaga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathĩna. Mathĩna nĩ magerio, na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mawega ũgakora mũndũ mawega ma rĩa rĩu we tondũ nĩ ũragũrire gakari, gakari kau ke nĩ karaina wega ũgatinda ũgĩtĩra andũ ũmenye macio no magerio. Ũgakorwo we tondũ nĩ ũrathire gaturwa kau kangĩ we ũreyona we gũtirĩ mũndũ ũngĩ tawe. Koguo ona macio no magerio hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũhe indo nyingĩ. no magerio, hĩndĩ ĩrĩa waga no magerio, hĩndĩ ĩrĩa wagĩa mũrimũ no magerio, wasiha wasakam, na hĩndĩ ĩrĩa waheo ũgima mwega wa mwĩrĩ no magerio, na hĩndĩ ĩrĩa waheo mũrimũ no magerio, walghina walfakr, na hĩndĩ ĩrĩa waheo ũtonga no magerio, na hĩndĩ ĩrĩa waheo ũthĩni no magerio, walhalal walharam. Na hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũhe mĩhaka atĩ maũndũ maya nĩmo magĩrĩru ma gwĩka kana ici nĩ indo iria ciagĩrĩru cia kũrĩa, ici ingĩ wĩriganĩrĩrie nacio, wal haraam na indo icio cia haramu, Ngai akwĩrĩte ũtigane nacio, ũmenye macio no magerio, wa twaa wal maasiya, na hĩndĩ ĩrĩa Ngai arakwĩra ĩka maũndũ maya Nĩndakũgiria maya, kana nĩndakwĩra wĩke maũndũ maya, ũgeka maũndũ marĩa Ngai akwĩrĩte wĩke, na ũgatigana na maũndũ marĩa Ngai akwĩrĩte ndũgeke. Na hĩndĩ ĩrĩa Ngai akuonetie gacĩra karĩa karũngarũ, karĩa kega ga kũrũmĩrĩra, na hĩndĩ ĩrĩa akuonetie njĩra ĩrĩa njũru ya ĩrĩa ĩgatwara andũ mwaki-inĩ. Kuoguo Mũrimũ. Na maũndũ marĩa Ngai aheaga magerio na mũrimũ, nĩ harĩ iguni ciĩho, na nĩ harĩ mũtaratara ũrĩa Ngai ekĩrĩte, na maũndũ maya nĩ agwetete Ibn Qayyim thĩiniĩ wa ibuku rĩake. Na

Ngai amaheire mĩrimũ gwa gairũ, na akĩmahe maũndũ mangĩ, ta ũrĩa tuonaga Nabii Allah Ayub hĩndĩ ĩrĩa aheirwo mĩrimũ na arĩ mũtũmwo wa Ngai, thumma qala nĩguo acokire agĩcoka akiuga fa in kana ahaduhum liyafrah bil bala, angĩkorwo he mũndũ ũkenaga nĩ ũndũ wa maũndũ mega-rĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkena nĩ ũndũ wa magerio. O ũrĩa akenagĩra maũndũ makamũkenia, ageka maũndũ agakena mũno nĩ wagĩrĩirwo nĩ ũgekaga maũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa wakena, hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maya mangĩ ma magerio moka, nawe ũgakorwo o ta ũguo ũkenaga hĩndĩ ya maũndũ marĩa mega, nawe ũgakorwo hĩndĩ ĩyo nawe nĩ ũrakena. Na nĩguo augĩte Ibn Qayyim rahimahullahu dhalika fi madariji salikin.

Ma mana'aka illa li'utiyyak. Tondũ Ngai ndakuumaga, akuumaga nĩgetha akũhe. Ta rĩu nĩ ũthiaga ũgakora mathĩna wĩna maingĩ, maũndũ maingĩ wĩnamo maingĩ, ũgacoka Ngai agoka agakũhingũrĩra agakũhe. Nduma, Ngai agakũhe ciana, Ngai agakũhingũrĩra mũrango. Kwoguo Ngai akoimaga nĩgetha acoke akũhe. Tondũ nĩ ũiguaga nginya andũ magĩkwĩra niĩ tene ndahanaga, twarĩ athĩni, twathiaga tũtarĩ iratũ, no Ngai nĩ acokire agĩkũhe. Na Ngai ndakũheaga magerio tu, akũheaga nĩgetha ahote gũkuohera mehia. na Ngai nĩ akũheaga mũrimũ, ndakũheaga mũrimũ, akũheaga mũrimũ nĩgetha ũcoke oke akũhonie. Tondũ wahota gũkora mũndũ nĩ atũire thibitarĩ na nĩ arahonire na arainũka mũciĩ, rĩu hĩndĩ ĩrĩa wainũka mũciĩ na wahona na kamũrimũ karĩa ũrarĩ nako nĩ kehera, Ngai agakorwo nĩ njĩra ĩmwe ya gũkuohera mehia maku na ũgacoka ũkaigua wega. Amatak illa liyuhyiak, na Ngai ndangĩkũhe gĩkuũ wehere gũkũ thĩ, tiga mũthenya wa mũico nĩakahota gũkũriũkia, fa iyyaka an tufarika ridha anhu, no akauga, wĩyehanĩrĩrie mũno na maũndũ ma gũkorwo atĩ we nĩ wehagĩrĩra maũndũ marĩa Ngai agũbangĩire. Na nĩkĩo wonaga nginya andũ aingĩ nĩ marathiĩ kũrĩ andũ ago, kana magathiĩ kũrĩa megũthiĩ, kana mageka maũndũ matagĩrĩire, angĩ nginya makeyũraga nĩ ũndũ wa kwaga kũiganĩra na kĩrĩa Ngai akũhete, na kwaga kũiganĩra na ũrĩa Ngai akugĩte. Koguo akauga nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩyahanĩrĩria mũno na maũndũ marĩa mekwehanĩrĩria wendi wa Ngai. Na maũndũ macio wagĩrĩirwo nĩ kũiganĩra. Koguo ndwagĩrĩirwo nĩ ona ihinda o rĩmwe atĩ ritho rĩehere handũ hau atĩ ũrĩa Ngai ekĩte atĩa? Agwĩkĩire maũndũ mega. Koguo ndwagĩrĩirwo nĩ kũruta Ngai mahĩtia, no wagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ kĩrĩa Ngai akũhete kĩu nĩkĩo wagĩrĩirwo nĩ kũiganĩra nakĩo na ũkamũhoya akuongerere. Na akauga Sufyanu Thauri rahimahullahu laisa bifaqih man lam yu'id al-bala ni'ma warraha mũciba. Nake Sufiana Thauri agatwĩra atĩrĩrĩ, ti mũndũ mũgĩ mũndũ ũrĩa atĩ hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ akona maũndũ marĩa mega nĩmo arakenerera tu, no mũndũ mũgĩ nĩ ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa arona maũndũ moru nĩguo onaga macio nĩmo maũndũ marĩa mega, na akona Al-Rahaa Al-Musiibah na akona maũndũ marĩa mega akona macio nĩ magerio yaani nĩ kĩndũ gĩa kũmwehanĩrĩria na wega wa Ngai, na nĩkĩo wonaga nginya atũmwo a Ngai nĩmonaga mathĩna maingĩ mũno na magakorwo mathĩna macio nĩmahota gũkenerera tondũ wĩrĩtwo hĩndĩ ĩrĩa ũrona maũndũ mega maingĩ mokĩte, ũkamenya thĩiniĩ wa maũndũ ma mũtũrĩre, he maũndũ no mũhaka ũtũngane namo. Na nĩgetha wĩtĩkie-rĩ, o mũthenya o mũthenya nĩgũkaga na maũndũ mangĩ. Na andũ acio, mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ ũkona mũndũ nĩona mũtino, nĩate magũrũ make, kana nĩona kaũndũ, kana nĩ hihi ararĩ mũgima, nĩatuĩka nĩarwara, maũndũ macio nĩ gũka mokaga na nĩkĩo eragwo ũrĩre hanini, ũrĩre mũno na ũtheke hanini. Hĩndĩ ĩrĩa ũratheka rĩ, ũmenyage kũrĩra nakuo gwĩ kĩ? Kwĩ hakuhĩ. Ũguo nĩtwagĩrĩirwo nĩ tũmenye hĩndĩ ĩrĩa maũndũ tũrahoya Ngai na gũgoka maũndũ marĩa matarĩ mega kana maũndũ marĩa matarĩ ma gũgũkenia, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na wetereri. Na hĩndĩ ĩrĩa guoka maũndũ mega, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcokeria Ngai ngatho ta ũrĩa mũtũmwo Sallallahu Alaihi Wasallam agatwĩra, atĩ mũndũ ũrĩa mwĩtĩkĩtie Ngai nĩ akoragwo na maũndũ ma magegania. Maũndũ macio nĩ marĩkũ? Hĩndĩ ĩrĩa ona maũndũ mothe, maũndũ mothe makoragwo me mega harĩ we, in amlahu kullahu khair. maũndũ marĩa mothe akoragwo nĩmo makoragwo me mega, walaisa dhaka li ahadin illa lil mu'min, na maũndũ maya mothe ndũngĩmakora harĩ mũndũ o wothe tiga mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie Ngai, in asabatuhu sarra shakara fakana khairan lah, hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ agakora maũndũ mega makamũkenia akona ũndũ mwega. mũndũ ũcio nĩ acokaga gũcokeria Ngai ngatho na agakorwo nĩ wega mũno harĩ we, tondũ we nĩ warĩa, nĩ wanyua, nĩ weka maũndũ marĩa magĩrĩire, nĩ weka ũũ na ũũ, no nĩ wacokeria Ngai ngatho. Koguo hĩndĩ ĩyo wacokeria Ngai ngatho, maũndũ macio magakorwo me mega harĩ we. Wa in asabathu dharraa sabara fa kana khairan lahu, na hĩndĩ ĩrĩa wona maũndũ mataragũkenia, kana hihi ũndũ ũtarĩ mwagĩrĩru hihi nĩ mĩrimũ kana nĩ kĩĩ, kana nĩ ũndũ wa gũkora, ũgakorwo wĩna wetereri na ĩgakorwo nĩ wega harĩ we. Koguo maya nĩmo maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ we wĩ mũndũ mwĩtĩkia nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ he maũndũ mangĩgũkora. na Ngai nĩ aheaga mũndũ magerio. Ndũkanauge atĩ ithuĩ twĩtĩkĩtie tu ũkauga nĩ wĩtĩkĩtie. He magerio Ngai akũheaga nginya no mũhaka ũkorwo wĩna wetereri wa igũrũ mũno nĩ getha ũkahoreria ngoro yaku na ũkahota gwĩtĩkĩra atĩ ũguo nĩguo kũrĩ. Na nĩ tũrahoya Ngai atũteithie tũkorwo twĩ thĩinĩ wa andũ arĩa maiguaga ũhoro mwega na makarũmĩrĩra wega waguo. Na gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa mbere na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gĩcunjĩ kĩu gĩa kerĩ. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.